זיבעטע קאפיטל, אויס שותפות צושלאגן די קאמפאניע. אין די צייט בייס די פירמע פרידמאן ע פורמאן האט ארויסגעשטעלט די באקאנטע גילדערנע שילד אויף דעם סקלאד פון וויין מיט די קלייטן, האבן די שותפים זיך באזעצט ביידע אויף דעם אויבערשטן שטאק פונעם מויער. אין וועלכן די סקלאַוון האָבן זיך געפונען, און אַזוי האָבן זיי געקענט, קוקנדיק אין פענצטער, קלויבן נחת פון גרויסן געשעפט, וואָס איז אַלע מאָל געגאַנגען בעסער און בעסער, כאָטש זייערע שונאים האָבן געזאָגט, אַז דאָס קאָן נישט אויסגעהאַלטן ווערן, און פרידמאַן און פורמאַן וועלן מוזן אין גיכן אָנזעצן. פרידמאן און פולמאן האבן געהערט וואס די וועלט רעדט פון זיי, און האבן זיך אין הארצן אויסגעלאכט פון די דאזיקע לייטישע מיילער, און האבן זיך געטאן זייערס. פרידמאן איז געזעסן איבער די ביכער און האט געהיט דעם חשבון ווי א הונט די שוועל, און פולמאן האט פארריסן די נאז אזוי הויעך און ארויסגעשטעלט דעם בויך מיט אזא גדלות, ווי עס וואלט שוין גארנישט זיין קיין גלייכן זיין ווי עס וואלט שוין גארנישט זיין קיין גלייכן צו אים אויף די גאנצע וועלט. ווער וואלט געזאגט אז אט דעם זעלבן פורמאן קענט איר טרעפן צו יעדער צייט אינדערהיים איבער א טאפ קארטאפלעך און הערן ווי עס רייסט אויס ווי ער רייסט אויס די דינסט פאר אן איבעריגן צענדליג אייער וואס זי האט געקויפט. אַז זײַן נאָמען האָט אָנגעהױבן זיך הערן אױף דער װעלט, האָבן זיך צו אים אַ לאָז געטאָן קרובֿים פֿון אַלע זײַטן, אַלערלײ פֿעטערס, מומעס, שװעסטערקינדער, מחותּנים, אַזױ גוטע באַקאַנטע, חבֿרים. לכתּחילה איז פֿורמאַן געװען שטאַרק צופֿרידן, װאָס דער אָדער יענער קרובֿ איז געקומען צו אים צו גאַסט, ער האט אים געמאכט אזא ברייטע מלחמה אז די קרוב האט זיך אז די אז די קרוב האבן זיך געשטעלט טרערן אין די אויגן פאר פרייד און פאר דאנקבארקייט, אבער איך האב געוואוסט מיה, דאס הארץ האט מיר געזאגט אז דו האסט מיר נישט פארגעסן. מאיר האט אים גענומען אונטער די האנט און האט אים אויסגעפירט איבער אלע חדרים, געוויזן דאס מעבל, די גאנצן הויף,

אנגעגאסן דעם קרוב דאס ערשטן גלאז וויין, האט ער אים דערציילט וואס פאר א וויין דאס איז, וויפיל ער קאסט און וועלכע פריצים טרינקען דא אזא וויין. נאר וויבאלד דער קרוב האט נאר אנגעהויבן פארהיטן זיך און דערציילן וואס פאר א ביטערע צייט היינט איז, ווי אזוי די פרנסה איז געשלאגן, ווי אזוי מען ווערט אויסגעריסן, ווי אזוי ער האט נעבעך געהאט אן אומגליק אויף זיך, עפעס א שריפה, א פראצעס, אזוי האט זיך ביי פורמאנען ארויסגעטאן אין הארצן ר' באלדער פילט אז דא איז עפעס נישט גלאט, אז דאס שמעקט מיט געלט, האט ער אנגעהויבן פינקטליך פינטלן מיט די אויגן, שאקלען מיטן קאפ און קרעכצן, און אויף גיך געכאפט אויף זיך דעם ראק, ארויסגעלאפן אין קאנטאר און אפגעזעצן דארט ביז שפעט אין די נאכט, אויף מארגן ווידער די זעלבע, איז אייגענעם, אזוי לאנג וואס די קרוב האט א שפיי געטוהן און איז אוועק געפארן מיט ליידיגע הענט. נאר נישט אלע קרובים זענען גלייך, עס גיבט זיך אויס אמאל אזא סמעליאק אין וועמענס הענט עס איז שווער אזוי גיך זיך ארויסצודרייען, אזעלכער איז געווען דער פעטער דאן, וועלכער פארדינט אז מען זאל זאגן וועגן אים עטליכע ווערטער. דער פעטער דאן, מאיר'ס א לייבליכער פעטער פון די מאמע'ס צד, איז תמיד געווען א קבצן, און האט תמיד געצויגן ביי די שוועסטער די קלעי, בעת זי, מאיר'ס מוטער, איז געווארן א נגידת'טע. אליין האט ער נישט געטאן קיין האנט אין קאלטן וואסער, האט זיך גערעכנט פאר אן איידלען איד, עס קוקט אריין אין א אידישן ספר, דערפאר האט ער געפאדערט פונעם שוואגער, פונעם בעל עגלה, ער זאל אים ביישטיין אין זיינע נויטן, און וויפיל מען האט אים געגעבן, איז אים קארג געווען. א טויבע מיט שטיקלעך וואטע אין די אויערן, איז ער תמיד ארומגעגאנגען און האט געווארטשעט ער האט געהאלטן אז נאר פאר זיין איידלקייט אליין האט שוין דער שוואגער דער בעל עגלה זיך באדארפט טיילן מיט אים אויף די העלפט. צום סוף האט ער אים א שעה פארן טויט אפילו פארגעסן אריינצושטעלן די צוואה אריין. דער פעטער דאן האט דעמאלטס געשוואוירן ביים בארד און פאות אז צייט ער וועט לעבן וועט ער נישט אנקוקן נישט די שוועסטער און נישט אירע קינדער. נאר וואס א מענטש נעמט זיך אויף זיך איז נאך אלץ ווייניג, אין א צייט ארום אז דער פעטער דאן האט דערהערט אז זיין פלומעניק מאיר קוואשע איז געווארן גאר א גאנצע גביר א מיליאנער, האט ער זיך מיישר געווען און זיך דורכגעפארן צום פלומעניק צום הערן פורמאן א קוק געטאן. צום הערן פורמאן א קוק געטאן וואס טוט זיך דארט אזעלכעס, פארט א פלימעניק פארט א פלימעניק בלוט און פלייש, דער פעטער דאן איז נישט געקומען צו הערן פורמאן ווי עס קומט א גאסט, איז נישט געקומען צו הערן פֿורמאַן, װי עס קומט אַ גאַסט. נײן, דער פֿעטער דאָן איז צו אים געקומען, װי מע קומט צו זיך אַהײם פֿון אַ װײַטער נסיעה. פֿריִער האָט מען אַרײַנגעװאָרפֿן גלײַך אין זאַל אַרײַן אַ פֿאַרשמירטן, אַ פֿאַרשטינקענעם זאַק מיט חפֿצים, אַ גרױסן קישן, פֿון װעלכער זענען געפֿלױגן פֿעדערן אַ סך, אַ גרױסע בלעכערנעם טשײַניק, אַ פֿלאַש מיט בראָנפֿן, אַ טלית-עת-פֿילן, און אַליין איז דער פֿעטער דאַן אַרײַן מיטן װאָלפֿענעם פּעלץ, עס איז געװען װינטערצײַט, מיט אַ גרינער שאַל, מיט שטיװל און מיט אַזאַ ליאַרם, אַז אַלע זײַנע טױ אַלע זענען טױב טױב טױט געבליבן פֿאַר שרעק. װאָס איז דאָס פֿאַר אַ שלאַק? װער איז דאָס? דאָס בין איך! איך בין עס! האָסט מיך נישט דערקענט? הער אויס אביסעלע, אט וועל איך זיך אויסטאן און אביסל זיך אנווארמען, איי א קעלט, א ביטערע קעלט, אזוי? עס זיצט זיך טאקע קיין מעשה נישט, הערסטע? און דאס איז דיין ווייבל? קום נאר אהער צו מאיר'ל, נאדער אפ א שלום עליכם, אה, מחיי נפשות, אט דא ביי דער הארעווע. אביסל בראָנפן וועט מסתמא זיין, הא? ווי מיינסטו, א שטייגער? אָט וואַש איך די הענט און דאַווען אָפּ מעריב, וועלן מיר א כאַפּ, וועלן מיר א קאַפּ שמועסן. מאיר ציטערט פאַר כעס און קריצט מיט די ציין. ער געדענקט נאָר דעם פעטער דאָן פון יונגלווייז, ווי אַזוי די טאַטע האָט געליטן פון אים. נאר וואס טוט מען מיט א פעטער? ארויסטרייבן קען מען אים נישט, מען דארף אים עפעס געבן, עס העלפט זיך נישט, אבי גיכער פטור ווערן, נאר פון דעם פעטער דאן ווערט מען נישט אזוי גיך פטור, ער הערט נישט וואס מען רעדט צו אים, מאיר שרייט צו אים אויף א קול, ענטפערט ער גאר בויבעריג, ער שטופּט װײַטער אין די אױערן און צעלײגט זיך אין זײַל, װי בײַ זײַן טאַטן אין װײַנגאָרטן. ער פֿאַרהונגערט אַלעמען דאָס לעבן. ער לאָזט נישט רעדן, נישט עסן, נישט שלאָפֿן. דאָס גאַנצע הױז איז פֿול מיט פֿעטער דאָן. מאיר מאַכט שױן אַלײן אַ רעדע מיט דעם פֿעטער מכּוח זײַן קומען. ער פֿרעגט בײַ אים הױך, אױף קולע-קולות, וואָס וויל ער? וואָס באַגערט ער? וואָס פֿאַרלאַנגט ער פֿון אים? דער פֿעטער דאָן האָט אָבער צײַט. ער זאָגט, כאַפּ נישט, מײַן קינד, האָב צײַט אַ ביסל. מיר וועלן נאָך שמועסן וועגן דעם אויך, אם ירצה השם. דערווײַל זאָג מיר בעסער, מאיר סערצע, אָט וואָס, וואָס, אָט וואָס איז, וועל איך דיר פֿרעגן, אָט וואָס, אָט וואָס איז, וועל דיך פֿרעגן. אָט װאָס איז, װעל דיך פֿרעגן. ניט אַזױ, נישט אַזױ אָבער איז זיך באַגאַנגען טײַבעלע מיט אירע קרױבן. נישט אַזױ אָבער איז זיך באַגאַנגען טײַבעלע מיט אירע קרױבן. די מאַדאַם פֿורמאַן האָט זיך געשעמט מיט איר אָרעמע פֿאַמיליע און נישט געקענט לײַדן, אַז עס איז צו איר אַרײַנגעקומען אַן אָרעמע קרובֿ אין אַ צעריסענע קאַפּאָטע, װען די מאַדאַם פֿרידמאַן איז געװען בײַ איר צו גאַסט. דעריבער האָט זי געטיילט מיט דעם ברייטע האַנט, נאַטירלעך, אַז מאַיאַ זאָל נישט וויסן, נישט דערפאַר, ווייל זי האָט מורא געהאַט פאַרן מאַן, ניין, זי האָט שוין לאַנג געהאַלטן מאַיערן שטאַרק אין די הענט, נאָר ווייל אַז ס'איז איר נישט אָנגעשטאַנען, אַז אירע פריינט, איר גילדענע משפּחה, זאָלן דאַרפן אָנקומען צו איר מאַן. און מאַדאַם פרידמאַן איז געווען גליקליכער פון איר, א געזונטע און א פרייליכע האט זי געלעבט א גוטן טאג, געוואוסט פון א וועלט צו זאגן, שטארק ליב געהאט דעם מאן, וועלכע איז אויסגעגאנגען נאך אירע טריט, געפירט זיך אסאך פרייער ווי טייבלען, דהיינו, דעם פאריק שוין לאנג אראפגעווארפן, געגאנגען אין טעאטער, געשלאסן באקאנטשאפט מיט יונגעלייט, עס קאָן זייער זײַן, אַז די מאַדאַם פֿורמאַן וואָלט זיך אויך דערלויבט אַזוי צו לעבן, ווען איר פֿאָטער זאָל נישט הייסן רב לייבצער רב פּינחסנס, און זי זאָל נישט הייסן נאָך עד-היום טייבעלע לייבצעס. אַי, האָט זיך איר, נעבעך, געגליסט אַראָפּצוּוואַרפֿן דעם פּאַריק און אַרויסשטעלן כאָטש אַ ביסעלע אירע שיינע שוואַרצע האָר. בײַ איר איז דאָך שענערע, בײַ איר איז דאָך שענערע האָר, ווי בײַ דעם געלער מאַדאַם פֿרידמאַן. נישט קענענדיג דערגרייכן איר ווילן, האט זי אלץ שטערקער און שטערקער פיינט געהאט איר פריינדן, די מאדאם פרידמאן. איר געלעכטע, אירע געלע נישט צוגעדעקטע האר, האבן איר געברענט די אויגן און געשטאכן אין הארצן. די מאדאם פרידמאן האט דאס גאנץ גוט געוואוסט, און האט שוין לאנג געפיקט מאטלען אין קאפ אריין, אז עס וואלט שוין צייט געווען אפטיילן זיך פונעם שותף און אנהייבן זעלבסטשטענדיג צו לעבן אויף דער וועלט. אוודאי זאג איך דיר וועסטו זיך וועסטו זי אוועקקוילן, האט איר מאטל דערויף געענטפערט, דו וועסט איר נאך מאכן דעם טויט, דו ווייסט מלכה וויפיל א שטייגער עס קען אים ארויסקומען אויף זיין חלק? הנאה טרעף! וועסט טרעפן, צו ניין? וויפיל? כמעט דריי הונדערט טויזנט קערבלעך, דו פארשטייסט צו ניין? האט דעם סטאראש, האט דער יאשטשערקע? און מאלקין איז אריין א שלעכטע געדאנק אין קאפ אריין, דער דאזיגע געדאנק האט זי לאנג לאנג נישט געלאזט רוען, ביז זי האט אנגעהויבן מוטשענען דעם מאן וואס האט זי תמיד געפאלגט, אזוי אז ער האט צולעצט אויך מסכים געווען דערויף. אויף וואס האט ער מסכים געווען? דאס האבן זיי ביידע צווישן זיך קיינמאל נישט גערעדט, נאר זיי האבן ביידע פארשטאנען איינער דעם אנדערן אן ווערטער, און אט זיצן זיי ביידע, פרידמאן און פורמאן. פרידמאן רעדט און מאכט מיט די הענט, ער ווייזט דעם שותף פאפירן, חשבונות, ער וואַרפֿט אויף די ביינדלעך. ער שוויצט און פֿאַרענטפֿערט זיך און רעדט מיט גרויס היץ. פֿאַרשטייסט צי ניין? פֿאַרשטייסט צי ניין? יאָ, איך פֿאַרשטיי. ווי אַזוי דאָס? פֿון וואַנען אָבער קומט עס, אַז עס זאָל זײַן אַזוי דאָס? פרעגט דעם פורמאן, קוקנדיג אראפ אויף די שפיץ שטיוול מיט פארפלאמטע באקן און מיט א צעבלאזענע נאז, און די הענט ציטערן ביי אים און די שטערן שוויצט. א שווערע צייט איז דאס געווען פאר דעם הער מיט די מאדאם פורמאן. א שווערע צייט פאר די דינסטן אין שטוב, נאר שווערער פון אלעמען איז דאס פאר מאטל פרידמאן, ער פילט ווי נידעריג, ווי נישט ערליך ער באגייט זיך מיט זיין חבר, וואס האט אים כמעט ביי זיין לעבן דערהאלטן מיט דער ירושה, נאר די מאדאם פרידמאן נעמט אויף זיך די עבירה. זי איז ערוב פאר אלעס, זי האט אסאך אורזאכן אז דעם שותף אין גראבן פורמאן קומט מער נישט ווי פופציג טויזנט רובל, דאס איז אויך צופיל, ער האט קיינמאל נישט געארבעט, און פארקערט אַלץ געגעסן פֿונעם גרײטן, און זי, װי אַ טשערקע, האָט אױסגעהאַלטן אַ גאַנצע משפּחה מיט תּמי-יאַצעס, לײדיקגײערס. די מלחמה האָט זיך געצױגן אַ פּאָר חדשים. די מלחמה האָט זיך געצױגן אַ פּאָר חדשים. טײַבעלע טרײַבט דעם מאַן, ער זאָל לױפֿן, װײנען, שרײַען, זיך פֿאַרלאָזן אױף מענטשן, פרידמאן איז מרוצה זיך פארלאזן אויף מענטשן. אויף מענטשן? שרייט מלכה פרידמאן. אויף מענטשן? מיין טאטנס וויין קעלער? מיין מאנס הארעוואניע? איך וויל נישט קיין מענטשן. איך דארף נישט קיין מענטשן. אן עק, א סוף, שוין צעטיילט, דאנק גאט, געפאטע. די פרידמאנס איז גאנץ לעכטיג און פרייליך. די הער פרידמאן זיצט ביי זיך אין קאבינעט. ווי תמיד איבער זיינע חשבונות. ער איז שטארק פארטראכט, און ווי א קליין וואלקענדל פליעט דורך איבער זיין געזיכט און לייגט א קנייטש אויף זיין הויכן ווייסן שטערן. נאר אט עפנט זיך די טיר און עס גייט אריין די מאדאם פרידמאן, געזונט און שיין, פרייליך און צופרידן, יעצט איז זי די איינציגע באלעבאסטע איבער'ן גאנצן רייכטום, שוין פטור געווארן פון די שותפים, זי גייט צו צום מאן, לייגט אניער אירע פעטע הענט אויף זיינע דארע פלייצעס, ער טוט זיך א ווארף און דערזעט מלכה'ן. אה, מלכה! ער האט גארנישט געהערט ווי זי איז אריינגעגאנגען. זי וויל וויסן, וואס איז ער אזוי פארטראכט, פארזארגט? גארנישט, גארנישט! ער פארענטפערט זיך און כאפט ארויס א שטיקל פאפיר פונעם שופלאד און ווייזט איר מיטן פינגער אן ווערטער זי קוקט לאַנג, לאַנג, און אַ רויט צוויקל באַדעקט איר געזיכט. אויף אַ שטיקל פּאַפּיר שטייט אַ פֿינף, מיט פֿינף נולן, אָט אַזוי, פֿינף הונדערט טויזנט. דו פֿאַרשטייסט צי ניין? זאָגט צו איר מאָטל פֿרידמאַן. דו פֿאַרשטייסט צי ניין? אָ, זי פֿאַרשטייט שוין זייער גוט. דאָס הייסט אַזוי גרויס ווי פֿינף הונדערט טויזנט רובל. א האלבע מיליאן.